Hemmäňize salam dostlar. Bügünki wideomyz vlog şeklinde bolar we vlog şeklindäki wideolary halaýansyňyz pikirimçe we indi arada arada aram aram vlog şeklinde wideolary goýberip duraryn. Instagramda geçen gezek primoý efirde aýdyp geçdim. Öýländen soň ýagny obedden soň gözüm agyryp başlaýar. Kompýuterdenem bolup biler, telefondanam bolup biler şeýle bir zatlar bar we Çep gözüm gowy görýär, sag gözüm çepe garanda o deň gowy görenok, şony baglatmana gitjek bolýan. Şeýleräk. Indi duşuma girdim. Ynanmak nede sen ýene men geçdim ýerden. Köpiňiz pikir edýämişiňiz biz hemişe takside ýa maşynda ýörýäs ýok. Bizem pyýada ýörýäs. Köpçülik ulaglarynda ýörýäs. Bilen günäli müň näçe şatdyr gözleriňden.

Ýukary basyň lütfen. Evet, gözünizi sakyn dokunmaýyň. Ýoga bir allerji bar, göz şişmiş, damarlar genişlemiş, kaşy miýaly we iki sany damla okurlanylyp. Bize şu wagt Şile barýas we bugün Bahar diýip bir gyzymyzyň klipini düşürmeli. Görmeýän ýollary geçdim. Söýgümden ýüregimi deşdim. Ýagty durmuşy döwüp tümlügi seçdim. Sen üçin baryndan geçdim, sen baryndan geçdiň.
Şileýe geldik. Robinson diýen bir plýaž bar şo töwereklerde. Plýažyň özünde-de biz şoň gapdalynda klip düşürjek bolýas. Klip sýomkalaryna geldik.
Zyňyşyp-da men uçup barýan Tozadyp söýgiň ýaly Men özümden gaçyp barýan

Gözüň görüşi erbet däl. Gözüňi dynç aldyrmaly diýdi. Kompýutere seretmeli däl, ondan telefon, planşet şular ýaly zatlara seretmeli däl diýdi. Iki sany derman ýazyp berdi, göz damjasy, ony almaly. Häzirem häzirem gidip bir gözüm üçin Äýnek almaly, ýagny açki almaly. Gijem ýatyp düzüläý, sen bilen bahat düzüläý, Gel gideli gözden gaýyp, söýgümiz umman eden gaýyp, Kürükläp gitýär sen dile, saňa söz ýazýan hem bilen, Ýeke täk sen ýok däliňem, ýok goýberme, tut dälimden, Uzakda bolsaňam hemişe ýadymda. Şu ikisiniň arasynda ýaly haýsyny aljagymy bilemok. Pikrimçe şuny alaryn. Bu Ray-Ban.

Belki tanýansyň garaňysy tanýanlaň Batyr rap hip hop bilen gyzyklanýaňyz Ezin tanýa weý muzikda aýdymlar paýlaşylýa bu gün myhman boldy bize Ezi hoş geldiň Sagbol Jeýti Nuryň kanalyna
Bu gün häzir gysgajyk Eziden sorajak düşeris London barada birki sany soralarym bar meňem bilesim gelýän zatlar bar sizem meň sanymda London barada bilýän zatlaryňyz bolar.

London tim bolýadyr UK zatdan çykda. Ýewrosoýuzdan çykda.
Ýewrosoýuzdan çykda Brexit tim bolýadyr kynlaşdyrdylar daşary ýurtdan gelenlere i öň ýewropeýskiý ýurtlaryň arasynda free nemeti giriş çykyşy aňsatdy. Ýöne okuwda isleýänler bar bolsa olar birinji bilen IELTS geçmeli bolýar. Näme zat?
IELTS. O näme?

Sebäbi foundation bolmaly. Univeri okajaklar ýa primoý aňardan neme edip bilýärler dip. Uniwersiniň özünden gürleşip kasletr almaly. Näçe ortalama ýyllyk tölegi uniwerleriň? Eý, raz uniwer bar. Köpüsi kollej okaýar. Aha. Köpüsi uniwer. Men meslem uniweriň özünde okadym, men töledim, näçe töledim. Beýik Britaniýa, London paýtagt. Paýtagtda okajak bolsaňyz ortalama on bäş müň dollar diýeli.

Entegem görmedikleriňiz bar bolsa birden şu ýerden geçip görüp bilersiňiz, pikiriňizi ýazyp bilersiňiz. We şo klip nirde çekildi diýip köp sorag geldi, şony aýyp geçeýin. Şile, Stambul, Şile, Akçakese diýen plýažynda salgylaryny aşakda goýup geçeýin.

Gün işlemäge barjak bolsaň näli ýagdaýlar bar, näli mümkinçilikler bar? Barmy wagşy şonda mümkinçilik? Bar.
Barjak bolsaň bar mümkinçilik. Onuň üçin sen kompaniýa saňa sponsorçylyk görkezmeli wizaňa. Saňa jogap bermeli gepiň üstesi bir kompaniýa. Londonda ortaça bir aýda näçe gazanyp bolýar?
Depends.

Bende mi olar? Bere.
Maslahat bere. Eziz maslahat berýän. Eziz Instagram belek eşek, Eziz agza bolup. Owa. Ezi hip hop dünýäsinden täzeliklerine habaryňyz bolar. We musicde owa şeýleräkdi. Gidini ýazyp gap. Çykyr gyzym ýa içini sap. Durmuşymda ýetirdim many. Äýnek ýedi ýüz TL düşdi, ýagny ýüz dollara ýakyn. ýarym sagatlarda taýynlap berýär aýnany. Aprawanyň içine salyp berýär. Aprawasyny aýry saýlaýaň, aýnasyny aýry saýlaýaň. Gözüňe laýyklykda hemme zady dogrulap, zady edip, kesip, owadanlaşdyryp. Yzylşykda men uçup barýan. Tozadyp söýgiň ýoluna. Men özümden gaçyp barýan. Soltanahmediň ýanlaryna geldik we nirede dizeläýdik? Ýeriň ady? Oba.
Polatin. Polatin diýen bir ýerden geldik. Niştek bopdy. Eşit, men kofe içýän, men akylja oglan, o iş salydymok, normalny me zat. Eziz bar, Rustam bar, Oraýew mladşy bar, no, Batyr. I za kamerany, koroçe, Aşok bar. Stambil. Ýa, hany? Aşak salam başda. Bilmeýän meň kanalymda Aşoň fanlary barmy ýokmy. Wapşe men bu kadr goýjagymam belli däl. Tak şto şular ýaly otyrs hemme zat normalny. Uje dowam başlady hemme zat normalny. Hemme zat normalny.
Ýok Ýakubyňky ýaly aýdamok. Jemi opşim aýdýan normalny hemme zat erbet däl olar. Rustam batyr Aşok ine oglanlar hememiz bile otyrys. Normal niştäk ýer karoçe erbet däl maslahat edýän emmäňize platinum diýdiňmi? Palatinum. Palatinum karoçe zadyň ýan Soltan Ahmet Stambul Soltan Ahmet.
Aý seniň üçin getirdiler diýip aýt ony.
Eziz üçin geldik bahana eziz boldy. Hawa. Eziz üçin geldik rusik getirdi rusiň ýeri eken kakras niştäk. Naharam geldi şu wagt. Me.
Meň üçin açlyk. Siziň Eziz üçin ama Eziz üçin. Siziňe noş bolsun ama işdämiz açyk bolsun. Şeýleräk başlaýas karoçi. Taýda otyrys karoçi da. I Wsё çiki puki вот aşo ujara. Gadyrdan myhmanymyz karoçi uzaklardan gelen ara myhmanymyz. Bärde sam JT sam. Daway. Dostlar bu wideoda ulanan aýdymlarym nirden aldyň näme kimiň aýdymy diýen soraglar boljagyny bilýän şoň üçin ýörite aşakda salgylaryny goýup geçýän aýdymlary geçip diňläp bilersiňiz we ýene bir zat ýaşlar dostlar saglygyzyň gadryny biliň. öňüni aljak boluň bir kiçiräjik bir mesele bar bolsa problemajyk bar bolsa öňüni aljak boluň mysal üçin men başda üns bermedim gözüm gyzardy zat etdi kän wagtlap onlaýn gepleşik açyp göräýiň sorag jogap gepleşigi açyp görüň men gözüm gyzarýardy gepleşiklerde belli bolýardy başda üns bermedim soň üns berdim gitdim lukmana we allergiýa lečeniýa aldym bir hepde ýörite äýnek aldyk Indi şu kompýutere, telefona zada azrak seretmeli, şeýleräk. Saglygyňyzyň gadryny biliň! Vlog şeklinde wideo göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýän, pikir edýän, niýet edýän. Özüňize gowuja serediň, laýk tesbiri ýadyňyzdan çykarmaň, wideonam dostlaryňyz bilenem paýlaşmagy unutmaň. Sag boluň!